Dicle, doçent Doktor Hüseyin Şeyan oldu mêvanê me mamoste bi xêr hatin. Xêr hatin. Niha Cerablus wisa plan hatibû kirin ku par du sal berê heta Tirkiye biketa em bêjin Sûriyê lê berê tê gotin ku hin em bêjin astengî çêbûn. Mesela FETÖ, çeteya FETÖ'yê nehişt ku Tirkiye bi qestî heta ew balafira ew teyareya şer a Rûs Rûsyayê hate daxistin. Yanî ji bo vê yekê, ji bo hin sebebên wiha Tirkiye dereng ma ji bo ku bikeve Cerablûsê. Li vê derê çi ye? Yanî daxwaza Tirkiye çi ye? Niha siba me xêr car bibe. Niha asas Emerîka li Sûriyê du rûtî, polîtîka du rûtî derbas kir nav pênc sala de. Mesela wexta Beşar Esad dikira biketa, Emerîka got îro sibe, îro sibe Tirkiye xapand, Tirkiye sekinand. Sê mîlyon penaber hat vira, Tirkiye perêşan bû. Sûriye jî perêşan bû. Feqet Emerîka li wir stratejiya dijî dimeşand, dest da PYD'ê. Yanî PYD Destek da PYD'ê, çek û sîlah da yan em bêjin. Çek û sîlah da PYD'ê, desta PYD'ê, PYD û hêlekê jî tiştek ecayîb li were li cem PYD'ê li herema PYD dan ber bi Rojava balafira eskeriyê çêdikir. Yanî vala ne disekinî. Hetanî Tirkiye xapand. Te gelek baş got, heta panzdeh tîrmeyê va derba li Tirkiyê çêbû, ji berî ya Tirkiye çar caran esas niyeta operasyonê kir. Çar caran? Çar caran. Yanî te dî carekê di oda kozmîkê de wê çaxê FETÖ ew îfşa kir. Yanî Ahmet Davutoglu serok komar bû, serok wezîr bû, ew îfşa kir. An ku heqeten Tirkiye gelek gelek dereng ba. Tirkiye tiştek din jî got. Tirkiye got, Tamam bira em mudahala Sûriyê çê nebe, esker di erdê re nemeşe, operasyon erdê çê nebe. Hev li hewa tenê yan li ezmîyana tenê bira Teyerê, Beşar Eşad, Esad nefirin ew bes e. Yanî we çito li Îraqê deh sal berê we çêkir? We çito li Îraqê got bira helîkopterê Sedam, teyareyê Sedam li Kurdan ne ji berî du hezar û sî? Vê em li vira jî werbikin bira muxalîf rabin ser xwe. Bira rokê pêş de beşer bikeve. Feqet Amerîka tiştê wer jî nekir. Yanî li vê derê Bi qestî û bi zanayî. Qestî stratejî pîlanî programlî ye. Eynî yanî stratejîyeke wisa meşandin em bêjin Amerîka jî wisa li gor min li gor qenaata min welatên Ewropayê jî wisa bûn. Hemû were ye. Xwestin ku DAIŞ dewamîya DAIŞ'ê dewam bike em bêjin. Yanî wekî din li wê derê kaos, tevlihevî, ev şer bila xilas nebe. Tu dibê qey li ser vê yekê stratejiyekê çareser bikî. Zatî mexsed bername berê de jî me carek ev dura mijarî witî bi re te. Stratejiyek wenî hêlekê xeta şiiya çêbike ji Lubnanê hetanî derê Orta Asyayê tevlihevî nêzîka Çînê. Hêlekê ji Suniyan bike du perçe. Hêla qafê Sunîyekî yî Tirkiyeyê. Tirkiye ji vira Dûr bixe. Esas stratejiya mezin ev e. Peki ev çi Yanî ye ma? sebebê panzdeh tirmehê jî, Aha. panzdeh derbeyê jî sebebê ê en mezin ev bû. Ne ev tenê. Mesela ê ketina Adnan Menderesî sebebê xwe Rojhilata Navîn bû. Adnan Menderes be Sûrîyeyê nêzî Sû Tabii, tabii. e, Rûsyayê bû wê Wê demê. çaxê paxta Baxdadê çêkiribû, wê çaxê çû Baxdadê, hat Sûrîyeyê, hat wê çaxê Edîp Çişik lê bû li serê Sûrîyeyê wê wextê de. Wana nê taxû Adnan Menderes digot Tirkiye mezin e. Mesela tişik dibî Mehmet Baqî.

Ku bira Tirkiye nêvira. No ka Tirkiye dereng ma ye qet hene bîllah Tirkiye dereng ma ye. Peki vana ji Kurda hez dikir qet hena. Bine mesele ev e. Nuha çito Sedam Husên wexta li Kurda dixist. Wexta li em bê li Şiiya dixist Amerîka negoçe ku eferem şere Sedam tu çêlekî baş e. Heta ket Kuwêt jî ku erê Kuwêt heqê te ye tu kan tikevî Kuwêtê. Ha wexta petrol warîl ew bû vê çaxê got tama bes e. Çito bû hat vî hesabê. Ev îro vê stratejiyê Li Firayê çê dikin, li Sûriyê çê dikin. Yanê mesela xeta Salih Muslûm ê en mezin ev e. Ê PYD xeta en mezin ev e. Feqet tiştê bûye. Ê PYD çêkir zatî Amerîkayê. Sûriyeyê Îran e. Banan destê xwe çêkirin. Qasim Silêmanî, Asaf Şewket li mala Celal Talabanî banan du hezar û yanzdeh de çêkirin. Ez narim ser vê ya. Nuha îro Tirkiye li wira bi PYD re şer dikin. Peki tiştek ecayîb li vir e tune. Kurd ji Sûriyê karin bixetin? Yanî xetek cor Amerîka misade dike? Na. Beşar Esed misade dike? Na. Tirkiye dike vê çare bike? Ji Tirkiye ji Kurdan re dibe? Bi kantona ve îşe çênabe. Mesele ev e, dixwazin Kurdan fena Seddam çito kirin şeytan, Kurdan jî ji Ereban re ji Tirkan re bikin şeytan, bi rew hev dikevin. Ev pêncî salî dewam bike. Stratejiya mezin ev e.

Heta tiştek wiha jî hate femkirin, yanî Tirkiye naxwaze ku Kurdên Sûriyê tiştekî bi dest bixe li Sûriyê em bêjin. Lê hikûmet dibêje micadele me li dijî Kurdan nîn e. Qet PYD ye em bêjin, YPG ye û ew jî temsîl nakin, nikarin temsîl bikin lewra ew zordestiya li ser Kurdên Sûriyê. Enekese mesela. Yanî Ku hatin girtin bi re qedepî li Efrînê werin gişê bi zor de dibin cem PYD dikin leşkerê PYD. Bi zor dibin. Bine vera tiştekî nuha wexta Baho Zerdal hat kuştin di di îdiak were we çaxê çê. Îdiak e bu. Îdiak. Em nizanim tevî. Wê çaxê bi wî re yekî li Amerîka jî hat kuştin. Mezînê Sûriyê bû. Yan li polîtîka a Amerîka Sûriyê asil tesbît dikir ew bû. Ew hat kuştin. Li wexta Bi me berê. Niha esas stratejiya Amerîka taqîb bike, îro diqet bike mesela ew fuzek li tanxê Tirkiyê ket, Amerîka dayê wan e. E tebî. E em ne tişek ecayîb e. Tu hevalê di NATO de yê, şêst sal e di NATO de yê. Amerîka mezîna NATO yê. Hûn hevalê hev in. Îro bi vê sîlehê li viya dixin. Mesela Amerîka nizane em bibê tê dibê demokratik Sûriyê giştire. Yanî quweta Sûriyê demokratik. Belê eynû wisa. Nuha Amerîka nizane ji sê di nodê xwe peyedê ye. Zane. Yanî nato bi çekê xwe bi silahê xwe li welatê xwe dixe. Ez werim tabi tabi tabi ez werim ser vêya. Peyede ji kê çêdibê? Peyede pirê xwe mezinê wan hin eskerê Sûriyeyê ne. Ev yek. A dudiya, PYD îro bê emrê Amerîka, bê stratejî Amerîka nika gava xwe bavê. Demek vana bi ew û Amerîka tên. Pkk tişê ecêb çi nabe. Niha tu li vî yê diqet bike. Îro PYD, Beşar Esad, muxalîf, mesela hundirê hel li Sûriyê bûyî curcuna. Amerîka lê lêkê. Rûsya, Îran, Hîzbullah, yanî bûyî Heqeten tiştekî facia. Mexseda vanan çi ye? Tu li ortê bixwîne ya mexseda kesek tune. Tu kane Sûriyê biqetîne? Nikane. Tu kane vê mîletê kurda derxe? Tu nikane. Ji herema rojavê PYD ji sedî heftê zatî hatine Tirkiyeyê. Mîlet jî li were nemaye. Peki niha stratejiya PYD'ê, YPG'ê û PKK'ê ew e, ew jî yanî Amerîka soz daye me. Wiha dibêjin çi? Belê belê. Amerîka soz daye me. Belê. Em ê li Rojava ji xwe re Kanton me îlan kir. Sibê du sibê em ê wekî Herêma Kurdistana Iraqê em bêjin ew Rojava bikin belkî dewleteke piçûk. Heta bi xwe dibêjin em dewletê naxwazin lê em xwe em kanton dixwazin em ê xwe bi xwe bi xwe îdare bikin. Sibê du sibê ku Esad biçe jî em bêjin yekê din ê were ser îktidara Sûriyê ev Rojava wê di destê me de bimîne

Mesele Sûriyê ji du bajarê çêbû, ji Heleb û Şamê çêbû. Îraq jî sê bajarê çêrbû, Musûl, Bexdad, Basra. Anoka ji kantona dewlete çêdikin. Berê li ji bajaran ji Efrînê, ji Cerablusê, nizam ji Kobaniyê, nizam ji Tel Abyad, nizam Girê Spî. Yanî ji bajarekî dewleteke derdixin. Ya birê min, wexta yekitî, wexta îtîfaqê, wexta îtihadê, nika qedera Tirk û Ereb û Ecema ji dahî yek e. Yanî esas gerek PYD çito bikira? PYD wexta muxalîf derketin, revdira bimeşiya, Beşar Esad ket li Şamê siyaseta xwe bikira, bîne heval û hikûmeta wî ya. Bes bû ji wan re. Yanî îro tu mesela li Şamê Kurd tune ne, li Helebê Kurd tune ne. Mal xeta ji we tune heye. Yanî nuka Amerîka wê PYD heta hin kî derê qulanbîş bike heta heta menfaata xwe. He mesele ew e dibêjim. Yanî sibê dus be ku her tişt li gor Amerîkayê neçe li Sûriyê. Belê. Wê demê Amerîka ji PKK'ê re jî ji PYD'ê re bêje bes êdî heta vira. Îşê te xelas bû. Îşê te xelas bû. Goodbye.

Yani îmkana xwe tune ya. Hinek ji bo Tirkiye, hêlek ji êr Sûriye, hêlek di Îranê tu va dijminatiya mezin tu çima çê dikir? Mesela enê kesê giştî digire. Yani ê taraftarê wan e. Dest dide ser wan e. Sêzdeh partî ne ya, ne yek tenê ye. Belkî ji sedî heftê zêdetir wana tê girtin. Yani ê PYD. Asa stratejiya PYD, stratejiya Beşar Esad, stratejiya Îsraîl û Amerîka yek e. Peki yani gura gura dimeşin. Ez, ez tiştek merak dikim mamoste. Niha divê operasyonê de artêşa azad heye, leş, leşkerên Türkmenan heye. Ene kesê çima tune ye? Peşmergeyên ene kesê? Yani e, esas e, li gura ê ewilî çê bû, Salah Bedrettin bû, KDP mes ene keseş berî e, em dibêjî berî PYD asa organizasyonu hebû feqet Beşar Esed û Amerîka sîleh davana. pkk, Bahoz Erdal bi çekgê xwe ketin û sirê heyvanan pişka kom kirin. Û a du diya jî esas NKS bi riya siyasetê riya demokrasiyê hereket kir. Silah milah nexwest yani. Tamam silah milah nexwest lê paşê em yani. Dawiyê PYD desta ser. Komple ew kir. Tamam wisa bû lê pêşmergeyên NKS'ê çûn Herêma Kurdistanê li wê derî perwerde bûn yani Barzanî destek da çek jî da em bêjin.

Tirkmen jî hebûn û em bêjin yani çima enê kesê tune. Niha me ne baqî nûka mesele ev e. Yek ji hêlekê bira kurd bi hev din nekevin yê tawana belkî yek ev bi feqet tiştekî muhîm hêvî ya. Niha PYD bi sîlehê Beşar Esad bi qiştê Beşar Esad hereket kir. Bi îstixbarata wî hereket kir. Binê îro Amerîka destê di Barzanî. Dest nade Barzanî. Mesela îro Barzanî bê Tirkiye dosya xwe tune. Yani Amerîka li wira jî Beşar Esad jî Amerîka jî Îran jî her sa desta PYDê tene. Yani bi wî re hereket kir. Yani em bibê destê xwe bavê çeka, bavê sîlaha jî nikan PYDê yani. Pêkî dengeke çawa çêbû mamoste? Yani piştî ku panzdeh Temmûzê çêbû çeteya FETÖ'yê Em bêjin xwest darbe çêke lê milet nehişt. Paşê li Sûrî jî her tişt guherî. Yanî Serokkomar Erdogan çû Rûsyayê, Pûtîn re hate cem hev. Di sisê Îlonê de li Çînê G bîst ku jê re dibêjin yanî ew bîst welatên pêşketî zîrveyek heye. Li wê derê jî bi Pûtîn re wê dîsa bê ba hev, bi Serokê Amerîkayê Barak Obama ve bê ba hev. Li vê derê dengeke çawa çêbû? Tirkiye nêzê Rûsyayê dibe di meseleya Sûriyê de, nêzê Îranê dibe, Amerîka bi tenê ma. Mesela, şirîkê Amerîkayê li Sûriyê bi tenê PYD ye. Niha esas gerek em resma mezin bixwînin, hakîmiyeta Amerîka êdî xera dibe. Xera, Xera dibe. xera dibe. Xelas dibe. Yanî çil û pênc sal e Amerîka li ser dinyayê ji herba dudiyê canê şûn ve, hetanî hezar û neh sed û nod a Hemen hemen quweta en mezin bû, jê şên ve bîst sal e jî bi serê xwe tenê. Feqet ji îro şên ve nêzîka deh sal e, êdî xelas bû. Wiha ê lîstika vana mezin jî xelas kir Recep Tayyîp Erdogan. Yanî got çi? Got dinya ji pêncî ya meztir e. Yanî sebebê panzdeh tîr me hije ev e. Yanî çima dest bi feto? Feto çima hemîza xwe mezin dike, xwedî dike? Seba çi destê PYD'ê? Tu diqet bike, nuka îdeolojiya Feto û îdeolojiya PYD'ê yek e. Yek sosyalîst e, yek jî dibe ez ilim nî Îslam yanî Mislimanî nerm im. Niha vala her du jî bi hev du re dimeşîne. Li ku basîreta vana zerre qadar hebe, îmana vana zerre qadar hebe, îro bê hurriyeta Mismana, bê hurriyeta Rojhilata Navîn, bê hurriyeta qit'a Asya di dinyê de kelîme dibe? Peki. Mamoste min dewam bikin bi îzna we. Min berî xwe bidin Herêma Kurdistana Iraqê. Nûçegiyanê me Mustafa Kerîm li benda me ye. Mustafa Kerîm roja te bi xêr. Çi ye gelo di rojeva we de meseleyên nwe, hadîseyên nwe, hewadîsên nwe tu dikarî bi kurtasî behs bikî?

Duayê wê ke du roj jê xayand, duayê wê ke kotayî bi serdaneke hato hato Herêmê Kurdistan, di serdanekê de legel gewreberpirsanî Iraq kobûwa, bi taybetî ji legel Heyder Ebadî, legel Serokê Perleman, legel Serokkomar û legel wezîre berêzekan we legel

Ew newta xaweyê heye her hemûyê bi nav kolan û kûçe û şeqamekan de rijandiye we weş bûyte cêyî nîgeranî xwe yî li Herêmî Kurdistan we bi taybetî jî li êsta li Iraq Bakoyê giştî rêjeyê pileyê germayê zor zor germ e rojane nêwero degate pileyê penca germ e we weş zor germ dike li ser rê weş ew agireke heye êsta li geyare xelkekeyî ziyatir bêzar kirdiye. Bila ki tirîşewa blên şerî min bidsi berdewam e û êsta ême lêde mêwandarî kesayetîşî zor berêz dikên berêz Îbrahîm Gabarî ke bizanîn aye herêmî Kurdistan re yanî we yaxut hengawekan şerî min bids êsta be ti şêweyeke û li ti astêk ta. Pêşekî bi xêr bî. Qedinga bû ji spas ser çayê. Keke Îbrahîm, nûke şerî min bids li ti astek ta ye.

Fethî Fethî Gulan, Ba qwet bûn eger çûba îhtîmale muşkîlek bo kirbana. Bi rêya min zor mutexir bû çûna Tirkî Tirk û çûna Tirkî jî qazancek baş e bo Tirkî. Li ber PYD bi rastî xetara li ser Tirkî û li ser Kurd jî berî Tirkî yên bi rêya min PYD xetara li ser Kurd berî Tirkî Li ber ew her rojê êsta PYD li wê peyro dike ve xwe cêgîr dike siyaseta yanî polîtîkayê wî. Yanî xeter yekî li Kurd ziyatire li bo navçekanî dî çunke nahêlî xelkî Kurd li wê bi asan bê û mindalikanî bi zor dibate şaronî. Ewelan mindalî Kurdî genc debî şer û têne kuştin û hemû şehîd dibin û hemû bo li salîhî Îran e û salîhî nizama Sûrî ye û salîhî ne sere salîhî Kurda ye. Dora qazanca PYDê çi ye? Eger dewletek wek Rûsya û Tirkî du dewletê ezîm in, gewre ne, biquwet in, mesalihî PYD be nisbet ewan e hîç nîn e. Yanî netîce daîmen PYD xisaret debî, ew milet diçî, ew gencê me diçin têne kuştin û çi qazancek ji bo ne bo kurd heye ne bo însanetiyê jî heye. Li ber ewha PYD PYD daîmen madam eskerî nîzama Sûrî ye, eskerî eskerî Êsa ê Rûsyayê jî ne eskerê Rûsyayê, Rûsya jî her mesleha xwe pê de dewêrînî yanî wek murtezeqa ye, wek pere dedin kesekî bê kuştin, bê kuştin neyê kuştin cehennem kirî. Li ber ewha çi qaz aneka çi qazanca PYDê tune û Tirkî lazim bû berî du sala bi kêmayî vê biçî Sûriye û erdê bigirî

Tirkî zor xesare dibin. Lê DAIŞ lew navçeyane êsta leger bilên ew çûne nav Sûriye we. DAIŞ'î şikiste çî tayî xwardiye çunka natwanî şer leger Tirkiye bike. Qurbano DAIŞ berê Tirkiye teqrîban muhît bû bo DAIŞ li ber nizama Sûrî. Belam aneke wextê Tirkî dijî nê dijî DAIŞ bî be quwet, be hêzek be quwet û be eskerê xwe û be debabê xwe û be silahê xwe û be teknolojiya xwe wextê be quwet. Ku daxilî DAIŞ namînî. Bi tekîd DAIŞ namînî. Û eger DAIŞ nema jî muşkilek heye lê re. Eger DAIŞ zeîf bibî, nizama Sûrî zeîf dibî. Yanî ta wextê bibî exîr Îran jî qebûl nakî aneke DAIŞ zeîf bibî li Sûriyê. Li ber eger DAIŞ nema, nizama Sûrî jî namînî. Li ber ewha ew tenaqudat hemû hene. Tirkî qazancekê dikî, DAIŞ nahêlî, yanî nizamê nahêlî. Îran qebûl nakî. Şîa qebûl nakin. Yani li layek DAIŞ tunrewî Sunne ye belam li layekî ji êran Şîe ye. De'em de Sunne dike li bo ke yani siyasetekî zor giring heye. Batin ew tişteke ana min got. Da eger DAIŞ zeîf bû yanim eslan sirra yani mana nizama Sûrî, hikûmeta Sûrî mana wê ev pênc sal û muarada bi quwet bû, milet hemû rabû bû. Mana wê, sirra mana wê, sebebek tenê hebû, DAIŞ bi quwet bû. DAIŞ hişt nizama Sûrî bimînî, bi ew bi ew hecma. DAIŞ nemînî, nizama Sûrî namînî û Rûsya jî xisaret debî. û DAIŞ xesaret debî û Îran jî xesaret debî bi raya min. Erî li navçekanî Mûsil êsta operasyon amadekar dekiritin. Yanî lê re şîe dêyewê beşdar bî, sune dêyewê beşdar nebî. Li layekî tir jî Bexdad dilê nabî pêşmerge beşdar bî. Çi yanî şêwazek heye bo operasyonekanî Mûsil? Yanî amadekarêkan tewawe. Li layek hawpêman heye, Amerîka heye belam li layek Êran heye we wekû berêz amaje pêwir dê ke wan deam deken. Yanî ew kêşeya Ew problema ku çareser bidin. Qurbano, eger pêşmerge muşarekey nekî li Mûsil, Mûsil ti cara zigar nabî. Ema yek. Amerîka jî dezanî, Ereb jî dezanin û Şîa jî dezanin û Îran jî dezanin. Belam wextê Heşdê Şe'bî muşarekê bikin, yanî Heşdê Şe'bî li Sinneyê Mûsilê hemû bikujin. Bi hiceta Irhab in û ma Irhab in û terorist in. Ew ê ke li navçekanî dî rû da, li Enbar û li Fellûce wan e. A wek nefsê nusxa bes Mûsil ziyadtir. Mûsil çend zor melayînî zor e. Nîvê du milyon û nîw xelkê tê de. Mûsil bi hezaran lazim bên kuştin. Heşdî şe'bî êsta de eger derbas bî Mûsilê bîbî lazim kuştin bibî. Û eger dewletê alemî û Umam Mutehîde û dinya û ewana hes bikin însan nemirî, beşer nemirî lazim qebûl nekin Da'iş derbas bî. Da'iş derbas dibî feqet ne bo rizgarkirina Mûsilê. Bo sinne li Mûsil bikuşin.

Yanî dêmo ser heman pirsyar, daxilbûnî Tirkiye bo Minbîts qazancekî zor girîng heye. Bi raya min daxilî eger mustemir bî û eger dextek Amerîkî netwanibî tesîr lê bikî yan Rûsî qazancek baş e. Li ber DAIŞ namînî, eger DAIŞ nema, DAIŞ û ew ê wek DAIŞ eger nebînin Sûrî, nizama Sûrî zayîf dibî. Zor zor spas dikim bo beşdarî. Zor spas spas. Belê yanî li Hewlêrê we îtir bew şêweye têrwanînî bilên şerî Mûsil dekirê, şerî Minbits dekirê û xwed peywendîyekanî herêm û Tirkîya dekirê, peywendîyekanî herêm û Iraq û Bexda dekirê. Belê Mihemed Baqî dê me welat. Gelek spas Mustafa Kerîm ji bo te jî ji bo mêvanî te jî rojeva herêmê temaşevan nêca tibê ji herêma Kurdistanê mesaj hatine ji paytextê Kurdistanê dembaş dibêje Ridvan kekê Ridvan Atabey lêkolîner. û bi hişmendiya miletê Kurd nûçeyên sibê ez her serî sibê li bendê dimînim. Gelek spas ji bo mesajên te ji dil û can. Mamoste em dewam bikin tevî Barzanî jî hat çû. Yanî em behsa tifaqê dikin li Rûhilata Navîn tevî ev tifaq çê nabe yanî heqeten çê nabe çimkî nahêlin ku çê bibe. Yanî tifaqa miletê Kurd û miletê Tirk û miletê Ereb em bibêjin şî û yên din û yên din. Her tim mudaxaleyeke tê kirin ji ji aliyê welatên Ewropayê û bi ser jî dikevin. Yanî îro em bêjin li Rojhilata Navîn ku ev tifaqe bûye ev qas însan nedihat kuştin. Qet. Ev qas ev şer çêne dibû. Nuha Mehmet Baqî heqeten cografya. Problem çi ye? Çima em di nav xwe de, di nav mala xwe de tifaqekî çênakîn? Aynû were. Nuha Îbnû Haldûn dibê cografya qeder e.

Mixwan, tiştek yek di were dibe. Dibe qet heno bile îlmê û cîhadê terk nekin. Mesela ewil bi vê dest pê dike, heta nê diha derê edalet xwe me terkine, a dawî dibe yekitiya xwe, îtîfaqa xwe qet heno bîla me terkine. Nuha tu îro, tu îro diqet bike panzdeh tîr mehê va ruhê vî miletî çi bû? Ê li serê pira şehîda, ê şehîdê ewlî ne ji Diyarbekirê bû, ji Diyarbekir bû. Ê bayraxa Yunan ji Îzmîrê avêt Nîş Diyarbekirê bû, Diyarbekir bû. Yanê çito sed sal berê herba xelasbûnê vî mîletû kurd û turk bi hevdû ra kir, îro car di herbek verê. Îja vê mezin bike, tu berê ser Helebê jî, tu berê ser Hewlêrê jî, tu berê ser Şamê jî, qedera vî mîletî gişkî heke. Nûka Îngilza sed sal berê say xîspî xwe çêkir, kurd kirin çar perçe, ereb kirin sî perçe, turk kirin pêncê perçe. Yanê tu diqet bike turk jî perçe perçe in. Yanê ne ew tenê. Mesela Azerbaycan, nizam çi çi. Qazakistan, Qirgizistan gi yekniya ne. Navê van Turkistan bû berê. Nuha fena te got em çima îtîfaqiyê çê nakin? Yanê vana ber stratejiyekê dikin me daîma berhev din. Nuha îro Salih Mustîm eger Beşar Esad yanê Salih Mustîm li Tirkiyê xwendiyê, Tirkiş min te çêtir baş zanê, qedera Tirkiş min te çêtir zane. Zanê bîst mîlyon kurd vira hene deh mîlyon xwe li hêla Îstanbulê li hêla Îzmîrê heyeta xwe şeş mîlyon mevdera zewicê ne heyeta xwe devam dike. Eger Salih Muslim basîreta xwe be ki birê xwe jî berdibê, Abdullah Muslim jî berdibê, basîreta xwe be bi şerê bi Tirkiyê re ne karê aqil e. Ev yek. Tu dîqet bike Emerîka li DAIŞ'î naxe. Dibe ez DAIŞ dixim feqet derevat dikim. Rûsya jî DAIŞ naxe. Em vê rind zanime. Mava çitu bû hîjdeh dewlet çend sal e nika DAIŞ xelas bikin. Yani dewleta Îraqê sed qatî viyabû. Peki tiştekî ecêb tune? Neheke xelas kiriye. Na na tiştekî ecêb tune mamoste li vê derê. Mesela heta do Cerablus di destê DAIŞ'ê de bû. Belê. Terorîstê DAIŞ'ê, milîtanên DAIŞ'ê li wê derê bû. Qet şer jî nekirin. Yani neketin nav şer jî. Gava ku bihîstin top û tankên Tirkiyeyê û artêşa azad tê reviyan çûn. Belê. Ê madem wiha ye, madem DAIŞ ev qas yanî demekî tirseke belav dikin. Ev bi van înternetê, bi van vîdeoyan tedê wiha di vîdeoyê de rengek heye, rengê DAIŞ e heye û serjê dikin em bêjin. Ev tirs belavê dinyayê de be. Lê gava ku em werin rastiyê, di rastiyê de, di îcraatê de çi heye? Ê bi tanka, bi tofa biçin ser DAIŞ û DAIŞ bireve. Gava din hevlêrikek Îbrahîm Goçê hezar û pênc sed ew ê DAIŞ. Pêncî û pênc hezar eskerê Îraqî hesîr girtine, bajarê Mûsîlê du milyon e, ew kene destê xwe. Fa ne aqil e ha, ne karê aqil e. Yan ne merîj vê îna bike. Ev ê DAIŞ tu dibê tu gişkî kom bike, mine ê esas DAIŞ derxist orteyê li îstîxbarat Îngiliz bû, Fransîz bû, Amerîka bû, Îsraîl bû, Îran bû. Di hepsa Seyîdnayê de vane çêkirin. Mesela laboratorê vane bîlgisarê di destê vanan de ne, destê Ewropa de ne. Nika mer ser mesela xwe, mesela ev e. Niha Îro vala enerjiyê mismana, enerjiyê kurd û turk û ereb û ecem a gişkî derxin boş ê. Boş der e. Va şera me gişka wê xelas bike. Yanî hemû milete xelas bike. Îro li Tirkiyê ruhekî hurriyetê çêbûye. Ruhekî demokrasî çêbûye. Di navê de ji her kesî re dane heyetek baş jî heye. Di Rojhilata Navîn jî ruhekî dûç derket ortê. Yanî ev ruhê panzdeh Têrmehê a ses ê vî miletî komplê ye. Hemû mismana ye. Mesel Îran got çi? Got ez dîqet dikim Serokê Hamenei got ê panzdeh têrmehê li Tirkiyê darbe çêkir, Amerîkayê barîst. Bilbî Amerîka ji ev dî eşkere ye yanî. Musadik xist Amerîka Ajax operasyona Ajax çêkir. Em li ser vê me ez vê xelas bikim kom bikim. Nuha îro Barzanî tê vira. Tirkiyê jî dê vira. Ne Tirkiye bi hewler nika rokê bisekine. Mesela DAIŞ gerek berê xwe da Bexda dide berê xwe da Hewlerê. Em were li ser vê ya. Nuha îro Şam, Enqere, Hewler vana. Yekîtiyekî çi bû ki wê Ewropa, wê Amerîka kane hakîmiyeta xwe ser dinyê bimeşîne. Peki. Tayyîp Erdogan jî şevê ye. Ez wê dikim. Em em em ê dewam bikin lê bi îzna we em ê herin ser hudûd gelo li wê derê çi dibe nûçeyekî yanî me Alaaddîn yê çar li benda me ye. Alaaddîn çi ye rewşa dawî di operasyona Firatê de? Belê operasyona Mertela Firatê ya li ser Cerablusê bêhna berdewam dike. Duh êvarê wekî hûn dizanin di saetên êvarê deh saet, Bîstan bîst deqe derbas dibû, li wê derê rêxistina terorê DAIŞ'ê bombe avêtibû, di wê êrişê de mixabin tankek û sê leşkerê me birîndar bûn. Piştî vê êrişê TSK û bp di heman demê de bersîva wayî da û ev derine bi balafirên nasîn balafiran û bi obîsan ve ew derine tarûmar kirin. Ev derên terorîstên DAIŞ'ê Li wê derê hatin kuştin û ev cîh jî hatû tarimarkirin. Ji xênî vê do li gundê Gandûra yê li wê derê operasyon li wê derê gelekî zêde bû. Li wê derê hatibû operasyon hatibû kirin. Tê îdiakirin ku li wê derê berdevkê DAIŞ'ê jî hatiye kuştin lê

Bêhna berdewam dikir. Li wê derê şer û pevçûn gelekî zêdetir bû. Piştî van şer û pevçûnan artêş şahzada Sûriyeyê ew gund jî bi dest xistin. Niha ev der di destê DAIŞ'ê de ye. Lê rêxistina terorê DAIŞ'ê dema ku ev gund di bin destê wan de bû gelek bombe û teqemenî binax kiribû. Ev jî yek bi yek li wê derê tên tespîtkirin û piştî vê yekê jî niha ev derine hêdî hêdî aram dibin. Ji rênê vê TSK jî di van operasyona gelek xesas karê xwe û meşandina xwe dewam dike. Ji bo ku ev li vê derê sivîl DAIŞ gelek sivîl kirine bi nezê xwe û wekî mertal bi kar tîne. Ji bo vê yekê jî TSK hewkî meşandina xwe hewkî kêm kiriye. Ji bo vê yekê jî Em vê yekê jî were bibêjin. Niha şer û pevçûn herî zêde niha li Çoban Beyê, li derdora Çoban Beyê, Çoban Beyê li gundê wan ev pevçûn tê tên kirin. Ji xeynî vê li herêma Menbîçê li wê derê jî wek ku tê zanîn rêxistina terorî YPG'ê derbazî Rojavaya Firatê bûbû. Li vê derê jî gelek cî xwe cî kiribû. Li vê derê ew jî ji bo ewlehiya sînora Tirkiyeyê pirsgirêkek mezin e. Ji bo vê yekê niha operasyon li wê derê dewam dike. Artêşa Azada Sûriyeyê niha mêşandina xwe li wê derê dewam dike. Niha li vê derê li paş min dengê topan û dengê guleyan jî tê. Ev derine yek bi yek niha têne paqijkirin. Gelek teqemenî li derdora min kiribûn. Ew li Derdorê sînorê teqemenî bi cîkiribûn hendek hatibûn kolandin, ev yek jî yek bi yek tenê xirakirin û teqemenî jî li wê derê tên teqandin bi kontrolkirî. Hêzên leşkerên Tirkiyeyê jî li gundê Keklîceyê jî li vê derê vê derê bi herderê wê li cî bi cîh kirîye û bi topê xwe bi leşkerê xwe bîst û çar saetan li vê derê nobetê dikirin. Niha me li derdorên Kuliyeyê û gundên gundên Kindirayê û Çoban be yê operasyon li wê derê dewam dikin. Ev operasyon heta çawa tîngê dewam bike hêj ne diyar e. Mehmet Baxî. Pekala tî gelek spas mamoste. Niha operasyon dewam dike nûçegiyanê me jî dibêje û Do tiştek hate belavkirin, yanî gelek nûçe em bêjin, gelek ajans behsa vê yekê jî kirin, gotin Amerîka tevî çavkanî Amerîka ye, yanî Amerîka gotiye di navbera TSK û YPKP'yê de agirbestek e, atêşkesek e hatiye îlankirin, lê operasyon dewam dikin, tiştek wa heye? Niha Tirkiye dibê çi? Dibê bira PYD derbasî Rojava Rojavê fira tê Rohilat bibe bigore. Belê lura bisekiniye. Yani Menbiç Menbiçê terbikê Orta Afrînê wira nêzîka sî nod kîlometre yê Cerablus esas ev nefesa cê ji bona Tirkiyê nefesa Helebê jî nefesa Sûriyê jî yani stratejiya ji va ji bona Tirkiyê heyetî ye. A dûdiya jî eger gi Cerablusê jî Afrînê jî bigê dibê heşt sed kîlometre sinirê me dibê PYD YPG. PYD, YPG nuka tiştîk ne ecayb e. Nuka tu mutefîkê NATOyê, tu Amerîka re şêst sed sal bi hev dû re yî, îro Amerîka di dest di vî ya. Yanî ji bona çi vîya dike? Tirkîye dibe vaya dixwazin bifetişin. Tu li rîsma mezin binêre heqeten were yê. Yanî şer ji nav Tirkîye û ji nav Beşar Esed derket, bûn nav Tirkîye û nav Amerîka. Feqet tu li me mitbeqê tiştêk dîqet bike li dîroka Tirkîye daîma wekno bûye. Mesela wexta herba Qibris'a jî wekî nû bû. Weça Amerîka desta dest yox dida kê? Dest yox dida Yûnanîstan. Ji berî wî ya mesela Tirkîye got ez dikim mudahale bikin, Johnson mêtû bişand Tirkîye. Got tu mudahale bikî, Rûsîye sibel texe ez dest nadin te. Harbi derewa dike. Yanî di va durma da mesela Rûsîye dahî anûka dengê xwe nake. Xwarin bişî Tirkîye nabe. Yanî bira sekiran dî. Niha ji bona Amerîka, ji bona Tirkiyê tu menfeeta binêrê, Amerîka asas rizma xwe ya mezin dixwaze petrola Îraqê a Sûriyê têk bin destê xwe. Weka petrola Sûriyê hîn dest pê nebûye. Gaza Sûriyê jî dest pê nebûye. Asas hedefa mezin ev e. A du jî heyeta Îsraîl û bi hîn têk bin garantiya xwe. Ya bira mesele dernekeve. Ji bo vê artêş îhtîmale çêbibe, bi qenaeta min gerek şer çênebe. Ne yanî yanî PYD xeta dike. Yanî YPG li hespê Amerîka siyar dibe, dimeşe. Yanî Sedam çito lê siyar bû, aqîbeta xwe bû. Yanî înşallah Salî Misî wer nebe ya. Mamoste ji vir ji vir şûnde niha Minbîçe ye. Minbîç di destê PYD'ê de ye, destê YPG'ê de ye û li rojavayê Firatê disekîne. Tu pêşbêje Firat. Bilê. Hesasiyeta Xeta me sor e. si- sinor e yani. Bilê. Min bîç aliyê Rojavayî ye, derbasî aliyê Ruhilatê bibin. Bilê. Min bîç Elbap, Elbap e, Elbap nêzê, gelek mîm e. e, min biçeyek Bilê. ku em bêjin qezayek e, navçeyek e, heqîqeten di şehrek e, e, krîtîk e em Yani bêjin. agirmesteke wer çêbûyî divê. Yani Elbap mesela dayê e, YPG gotî birasî te ra be,

Belî zatî. Mesela bi vî hesabî Sûriye nameş. Ne Tirkek a ne, ne muxalîfk a ne, ne Artêşa Azad, ne PYD ka ne bi seke. Pekî. Hêleke jî Beşar Esed daîma bi teyare dişîne. Mamoste gelek spas ji bo hatina we. Sohbetekî xweş bû. Temaşevanê ji hematin dawiye bi tena xwe. Sibê di eynî saetê de em ê dî sal pêş berî we bin. Heya sibê. Bimînin bi xêr û xweşiyê de bi xatirê we. Roja bi xêr.